ċaġil ma konix bilna fuq għajnu inti. Eh, jien eh, kont nedejt kampanja biex infetaħ kas kostituzzjonali fuq il-Broadcasting Authority. Dak inti u Peregrin kien? ħaġa Peregrin jismu. U għas jismu Krist miskin. Mux Pellegrini u Peregrin? Le, le, Peregrin.
Il-Peregrin. Pareġin.
Le, x'pareġin, pereġin, ħabib tiegħi. Ehm, le, konna ftaħnija fl-imkien, jiena kont eh, kont nedejta speċa, kont il-bniedem li. Ah, Situ, jina mux inti. Le, le, fl-imkien, fl-imkien, fl-imkien. Ehm, u inti speċa dal-kas kostituzjonali, taf fiex jikonsisti l-kas? Għajli, nafx. Taf jew ma tafx? Għajt li ħana nafx. ħana għajt li kax ma tafx. Mela, il-kas kustjonali speċa qed jistaqsi l-Qorti Kostituzzjonali jekk il-mod kif eh, jitħadmu eh, l-istazzjonijiet tal-partit eh, u imux imux kontra l-Kostituzzjoni u kif tassisom il-BA, bażikament, jekk hux antikostituzzjonali. Fil-fema tiegħi huwa iva. Ehm, inti x'taħseb fuq dal naf li naf li kont se jaħtilna ġihadi u ġaħġek, ma nafx eżax kien. Ma niftakarx għat il-kolma kienet peġorativa. Kienet kienem xinqas l-antek kostra islamika fija ximkien. Issa, jina għalfej għalfej jinteressani dak il-każ. Partikolarment jinteressani propju ħabba din il-qrubija bejn il-big business u l-partiti. Sewa. Iktar milli biex ta' inti kont inkwadrajta li biex ta' xaġa ta' free speech u propaganda, ovvjament il-propaganda bħalma tista' timmaġna lili ma toġobnix, iddejaqni, inħoss li to' speċa. Propaganda inti qed tgħid imma insomma. Nistgħu wkoll nidħlu fiha spiex ta'. Imma l-iktar ħaġa forsi inkwetanti, speċa l-ewwel net jien xtaqt inkun naf daw qed jiksru għal-liġi jew le, jew daqalna jagħmlu lil Madonna jridu, speċa daw ma jdaħħlux il-kontijiet mal-MBR, jiena l-aħħar ma nagħmilhiex. Il-kont tal-arms għandhom xi ħames miljun li xituhom għall-aħħar is-snejna tal-kantuniera ma tagħmilhiex għal tliet xhur għax tagħmel għandna xitwa mingħajr dehumidifier. Il-vat qegħdin b'xi ħames miljuni oħra b'lura. Speċa xtaqt inkun naf daw fuq kollox jista' għandna jfottu, speċa ħa naraw da jekk humiex qed jiksru l-Kostituzzjoni. Speċa s-sommarju tiegħi kien li hija daw qed jiksru l-Kostituzzjoni. Però li jinteressani wkoll huwa l-fatt li inti għandek iż-żewġ l-ikbar stazzjonijiet ta' Television Malta f'Malta li l-board li tara li tirregolhom hija maħtura minn PN u PL. Jiġifieri, dawk għandna qegħdin fil-ground tal-futbol kontra l-bqija tal-industrija u r-referees daħlu għażluhom huma. Dik ukoll ovvjament ma nħoss li hija sew, partikolarment għax jiena qiegħed fil-qasam. Nħossni żvantaġġat. Però iktar minn hekk ukoll terġa' li daw qas idaħħlu l-kontijiet mal-MBR. Issa, jiena naf kemm jiswini biex nagħmel dan il-podcast u nista' nimmaġna kemm jiswa ħafna u ħafna iktar biex tmexxi stazzjon tat-television. Sewwa? U naf ukoll ir-reklamar kemm jinbiegħ. Ekonomikament, Dik is-somma ma tagħmilx sens. On paper tista' ddum taħdem u b'hekk tgħinihom bit-term, ma tagħmilx sens. Allura mbagħad jibdew jinbtu s-suspetti.